Viva San Patrizju qalbi. Viva Saint Patrick! Mil bot, mil bot. Insellmulkom u nilqakom fi triq San Patrizju f'Birżebbuġa. All right? Żomm mil bot, metru l bot. U la din is-sena mhux ħa niċċelebraw Saint Patrick's Day, illum ħa nkun qed nagħmlu selebrazzjoni żgħira, x'taħseb? Eh, mil bot dejjem.
Mil bot, mil bot.
Tlaqna. Ma ħanajdu l żewġ affarijiet fuq San Patriċċju, Saint Patrick. Eh, eh, eh. Mela, Saint Patrick huwa il-qaddis marbut mal-Irl.
Mal-Irlanda.
Imma laqqas biss kien Irlandiż, għaliex kien Ingliż. Veru.
U taf kif spiċċa l-Irlanda? Għax ħaduh bħala skjav hemm u kellu joqgħod jaħdem mal-annimali. Miskin. U mbagħad ħarab, eh? U reġa' mar l-Ingilterra. Eh, mar jgħix hemm. Mar jgħix hemm.
Tajjeb. Issa, ġib law, iftaħ idejk, ħantik birra. Eh. Int mhux sessu, u? Le.
Għalek, mela ħu birra. Viva San Patrizju, qalbi, both of you. Ġit komda, ġit komda. Ħafna ġit tajba, għax kienet ila. Isma', ħa ngħidulkom xi ħaġa fuq Saint Patrick u mbagħad niċċelebraw flimkien, mill-bogħod! Mela da fl-Ingilterra sar l-ewwel ħassis sejħa sewwa xi ma ssirx qassis hekk bl-addoċċ u mbagħad Ġietu l-fokazz.
Ġie u sar isqof ara kemm hu ambizzjuż, eh?
Għax laħaq, oh, mhux għax ambizzjuż. Għax tkun ambizzjuż.
Mill-Ingilterra, il-missjoni tiegħu ħassa li għandu jmur l-Irlanda biex ixandar. Forsi l-Irlanda iktar insaraw. Le ma kinux.
Viva San Patriċċju! Viva San Patriċċju!
Viva San Patriċċju!
Mhux se ssuqu? Le, le, le. Taf li aħna niċċelebraw, ara naqgħa kemm hi vili di, il-St. Patrick's Day hija fil-verità meta miet, allura niċċelebrawha.
U taf għaliex bdejna nixorbu ħafna birra? Għaliex St. Patrick jiġi fi żmien ir-Randan, tajjeb, allura għal dik il-ġurnata biss Ġesù kienu jagħtu astinenza li tista' tixrob u tiekol mis-sagrifiċċju li tkun qed tagħmel. U mbagħad aħna dawwarniha u kulħadd sar ikun żebel. Mhux disen hemm. Tajjeb hekk.
Jalla ta' sena d-dieħla jkun aħjar meta dis-sena. Happy St. Patrick's Day, sieħbi! Mill-bot, mill-bot.
Il-festa kibret ħafna Għax marret ġiet esportata l-Amerika, mbagħad kien ħafna Irlandiżi hemmhekk, tajjeb, u tgħid x'għamlu insomma. Għamlu parata darba u faqgħu kull miem. Ħa ngħidlek oħra, taf li jilbsu l-aħdar? Imma Saint Patrick kien raġel qaddis żvela fil-verità. U kien ifiehem ħafna, taf li mhi x-xemrogg dik il-werqa bi tlieta? U kien ifehmilhom il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu fuqha. Allura kien qisu kienet qisha assoċjata miegħu. U anke ħażżabbar aktarx. Taħseb?
Għanna St. Patrick's.
Għalek hemm laħda.
Viva St. Patrick! Mux vera qiegħed fis-sakra x'akkalonna. Fis-sakra, fis-sakra. Daħarsu għalajja u għal-iktar St. Patrick's nadif li qakkinaw. U għal-kem dis-sena ma ċelebrajni xejja, għal-lesan oħra nkunu qegħdin Viva St. Patrick!